Чээи дороболоруҥ бу запись экрана оҥорон көрдөрүөм дии. Маҕаһыыҥҥа регистрацияланнахпытына маннык туохха киирэбит. Манна бити маҕаһыыммыт аата суруйабын. Холобурум бэйэм фамилиябынан Лукчанова диэн главнай кабинеттаахпын. Онно киирдим. Телефоммар паролун сохраняйдаабытым. Онно сразу зайти гынабын. Бу ааспын нэдиэлэтээҕи киһи закааттан түспүт хаччы көстөр үһү буоллаҕына манна баран бу интернет магазин диэни көрөбүн манна купить продукты диэни талабын бу манна миэхэ уже рублях сыана турар бу манна маҕаһыыҥҥа продукталар пакетынан атыыланаллар холобура манна көстөр иккидиин икки ночь еда күнүскү сыныта уон икки тыһыынча чуорду манна буоллаҕына доставката эбиллэн холобурун ылан көрдөрүүм эрэ холобур добавить корзину диибин товар успешно добавлен корзину посмотреть корзину диэн Кэллим көстөр сылыт корзина он икки онно ханнык табаар баара көстөрдө икки диэм икки ночь аны перейти к оплате диэбит кэлбэр манна баллаҕанна доставката быта инчи икки мөһөөх курдук эбит Тыһыынча мөһөх тоҕуһун тоҕус аҕыһын копейка деньги адрес доставки киллэрбитим аны аадырыһыгар киирэ сылдьар ити холбоон он үстэн чиккимэ оҕо туттоҕус суккуйчу оттуом диэт провердиибин аадырыспыт тахсан кэллэ өһөбүлүгү закастыыбын инник аадырыс кылгатыллан көрдөрдүм онно холобур ю касса диэҥҥэ мин бу картабыттан төлөөргүнүм үһү ю касса барсан пэйэпл Уонна тугунан баҕарар төлүөххүн сөп пейбл дии внутренний хаччыннан эмэ төлүөххүн сөп перейти к оплате диэбит холобур онно мин холобур бу картабыт талар бука ыспы быһаамый туох барыстааҕа диэбит курдук эбит

кыратыгынан дьиэтэ өстүл бэйэм барар эргэ бу кэллэ дьэ аҕыстаһыынча биэс мөһөөччү ордун диэтэ продолжить тиви эми иһин биир доставката тыһыынча икки мөҕө дьэ холбоон итинник туохпут бу тоҕус тыһыынча иһиттэ мөһөҕө отут тоҕус буолар эбит удалайдан кээһэ итинник өссө ханнык продуктыбарын көрүөххэ көрбүппүт маннык баар өс уонна биэстээх баар эбитэ он түөрт тыһыынчалаах манными доставката тыһыынча икки мөһө манна продукта баар эбит уонна день ночь уонна икки батончик коробка бу коробкатыгар он төрттүү штука батон киирэрэ

Оннук түөрт батончиктаахпар, икки батончиктаахпар, онно бу биирдиитэ буоланнар ужаһыаналаах дии, барыстаах ээ барыаҕа ол курдук. Уже биир батончик манна түөрт тыһыынча алта мөһөөҕү ээ тыһыынча мөһөөҕү алта уон аҕыс биэһин сакка манна иһэ биир доставката тыһыынча икки мөһөөх буолуо көрөөрүҥ эрэ холобур инники гыннахпына

Ити фитоаптеканы ылан боруобалаан көрүөн баҕалаахтар. Иһин биир иллюстрацияны ирдэнэр сөп. Партнердарга эрэ сыананнан, били акциянан атылыһыккытын сөп. Пока три плюс два диэн акция баар диэбиттэрэ. Ону сотору тохтотуохпут диэбиттэрэ. Ол тохтуу илигин онон ити Надежда анныгар регистрацияланан атыылаһан боробуллаххытын сөп ол онно ити фитоаптека баар көрүҥнэрэ сөп сорохтор суохтар уже атыыланан бүппүттэр этэ это в смысле складка бүппүттэр складка бүппүттэр ону икки тыһыынча иккилии мөһөхтөөхтөр этэ били акция пятьдесят процентов от стоимости продукта атыылаһар этибит уонна буоллаҕына үс продукцияны атыыластахпытына икки подарок кэлэр эт ол акция сотору бүтүөхтээхтибит пока бүттэ дииликтэр ол ону закастыаххытын баҕарар буоллаххытына надежда анныгар регистрацияланыгыт уонна через корпоративнай сотрудника иннокентий блин заказ ылаллар онно суруйаҕыт суруйдахпытына доктор иннокентий коркова радарскатыгар ыытар заказ оҥорон ыытар аны били распределительнай центртан куораттан түргэнник тиийэр район центрдарыгар бааллар деревня олорооччулар оройуон центрга аадырыстаах буолуоххутун онно ыытыаххутун потому что били куораттан оройуон центрдарыгар таксилар курьерын та ититтэрэллэр онтон уже тыа буоллаҕына почтовай отделениенан барар через почту россии обычный посылка курдук онтукан өр айанныыр чэ махталларыҥ